Siziň araňyzda haýsyňyz indiki ýyl üçin maksatlaryňyzy hut eliňiz bilen kagyza ýazyňyz. Indiki ýyl üçin maksatlary. Hawa, bu möhüm. Gaýtalamak däl, maksatlaryňy hut kagyza ýazmak. Men, ilkinji nobatda, elbetde, biznes maksatlary göz öňünde tutýan. Kagyza maksatlaryňyzy ýazanyňyzda, bu siziň bir kiçijik meýilnamaňyz bolýar. On maksat ýazsaňyz, bu hereket meýilnamasy. Siz bir gaty zada daýanmaly, bir zatdan ugur almaly, ýöne arzuw ýazaýmaly däl. Bir esas gerek. Indi bu esas näme? Haçan-da meýilnamany düzeniňizde, daýanyp biljek trendleriňiz hem-de ugurlaryňyz. Şonuň üçin häzirki gürrüň berjek zadymy siziň üçin men ýörite ýygnadym. Her sahypadan kiçijik hem bolsa öz telekeçilik işiňizi başlamaga ýa-da ony ösdürmäge peýda berip biljek zady üns berip özüňize bellik edip alyň. Esasan milliardlarça we ondan köp puly bolan kompaniýalara seretmegimize garamazdan, men sizden olaryň milliarda çenli örän gysga wagtyň içinde ösüp ýetişendigine düşünmegiňizi isleýän. Ýagny olar öň ýokdular. Ine şu sahypa serediň örän ajaýyp sahypa. Bu edil meň özüme örän uly umyt berýär. Mysal üçin, men şu wagt ine otuz üç ýaşymda hem-de meň bir milliard dollarlyk kompaniýam ýok. Şol sebäpli, dogrusy men köplenç şu sahypa seredýän we lezzet alýan. Ine, lezzet alýan zadym, bary-ýogy on bäş ýyl öň şeýle öýjükli telefonlaryň satuwyny monopoliýalaşdyran dünýä ýüzünde öňdebaryjy kompaniýalary bardy. Ine, Nokia, Motorola, Siemens birinji, ikinji, üçünji orundadylar. Özem bular bütinleý monopoliýalaşan öýjükli telefon satyjylar. Indi ine on bäş ýyl geçýär we olar ýok. Olar ýok, düýbünden täze üç sany öndüriji çykýar. Gysgajyk wagtyň bary on bäş ýylyň içinde. Indi şeýle üýtgeşme örän köp, sebäbi biz ähli zadyň örän çalt üýtgeýän dünýäsinde ýaşaýarys. Her on ýylda tehnologik telekeçilik rewolýusiýasy bolup geçýär. Şonuň üçin bizde siziň üçin gowy täzelik tötänden ýa däl, belki ýokary galmak başardar. Haçan-da indiki ýyl üçin meýilnama düzemizde, haýsy trendden ugur almak meselesini öňümizde goýamyzda, şu günki söhbetdeşligimiziň temasynyň bolşy ýaly, bir milliard dollar gazanyp biljekligimiz hakynda gürrüň ederin. Geliň herimiz bir milliard dollar gazanmak üçin haýsy trendden peýdalanyp haýsy trendi ulanyp biljegimiz hakynda maksady oýlanalyň. Häzir bizde şu tema degişli çykyş bar. Üns beriň bular geljegiň pudaklary. Bu ýerde ine sahypalar ýörite siziň üçin taýýarlanan. Ekranda ine siziň üçin pudaklar ýerleşdirilen. Suraty düşürip alyň, bellikleri ediň, Sebäbi bular size peýdaly bolup biler. Geljegiň pudaklary, kosmos, nanotehnologiýa, IT. Bu sahypada ene çaga bilimine üns beriň. Diňe häzirlikçe hiç zadyň ýoklugy üçin. Çaga bilimindäki bar bolan zatlaryň hemmesi häzirlikçe gatnama görnüşinde. Onlaýynda hiç zat ýok diýen ýaly. Ekologiýa, robototehnika üns beriň. Käbir pudaklary men söhbet etmek üçin örän gyzykly bölümleri bolanlygy sebäpli ýörite bölüp goýdum. Ine, bu bölümler Forbes žurnalyndan däl, meniň hut öz duşan adamlarym bilen baglanyşykly. Men ol adamlar bilen tanyş bolamda öz biznesini ösdürmek üçin trendi nädereje ulanyp bolýanlygyna haýran galdym. Ine, meselem, ekologiýa, ekologiýa trendi. Mysal üçin, Kaliforniýada iň esasy trendleriň biri. Bu trend kompaniýalaryň IPO-da uly baha almak umydy bilen ýapyşýan trendi. Şeýle kompaniýalaryň biri Patagoniýa. Patagoniýa kompaniýasy hakda haýsyňyz eşitdiňiz? Az adamdyr. Kaliforniýada takmynan üç müňe golaý erkek adam ýaşaýar. Hemmesi diýen ýaly akýagyz. Ýene aziýalylaram bar. Üç müň. Olar otuzdan-da uly ýaşly akýagyllar Patagoniýa žiletkasyny geýip gezýärler. Şolaram bütin planetamyzyň tehnologiki ösüşini dolandyrýarlar. Bütin planetamyzyň tehnologiki ösüşi şeýle kiçijik ýer böleginde esaslandyrylan. Olaryň hemmesem şu eşikde gezýärler. Eşigiň bahasy Dolçe Gabbana ýaly, ýagny Patagoniýa we Dolce Gabbana takmynan bahalar deňräk. Edil meň üçin-ä bu eşik elhenç. Elhenç, edil özüm-ä hiç geýmezdim. Emma geýmek döwrebap, ägirt uly baha, hemmeler satyn alýar. Geçen ýyl, takmynan, bir ýard dollar töweregi satuwy bolan ýaly. Sebäbi olar pagtany gowaçadan däl-de, gozadan ýere gaçansoň, ýerden çöpleýärler. Gozadan däl-de, ýerden çöpleýärler. Ine şeýleräk düşündirýärler. Üstesine ekologiýa goramak üçin yzygiderli arassaçylyk, olarda ine gowy söhbet temasy ekologiýa bar. Şol tagalla bilen olar özboluşlyja dizaýnly eşiklerini bütin dünýäde geçginli gymmat brendleriň hataryna goşup bildiler. Şeýle-de olaryň bahasam gymmatlaýar. Meň pikirimçe basym olar IPO-da çykar. A IPO-da bolsa ol anyk bir milliard dollardan gymmat bolar diňe trendi alanlar üçin. Ine elbetde elektromobiller. Elbetde möhüm trend, bu hem-ä ekologiýa trendi hem-de haýp. Indiki trendde bir ýagdaý hakynda söhbet ederis. Norwegiýa dolulygyna elektromobillere geçmegi maksat edinýär. Iň meşhur brendler öz elektromobillerini öndürýärler. Ekologiýa trendi, bu örän wajyp trend, hökmany ýagdaýda göz öňünde tutulmaly trendleriň biri. Elektromobiller trendiniň içinde hem köp sanly bölümler bar. Millenium diýip atlandyrylýan täze nesil. Haçan-da, siz bir önüm öndüreňizde düşünmeli zadyňyz, şu wagtky on ikinji, on üçünji, on dördünji, on bäşinji ýylyň adamlary ýigrimi bäşinji ýylyň adamlaryna düýbünden gabat gelmeýär. Olar bütinleý başgaça görnüşde ösüp ulaldylar. Olar düýbünden başga önümlerden peýdalanýarlar, olar bütinleý başgaça adamlar. Men her ýyl Şeýle ýaşlar hakynda eşitýän, her bäş ýyl eýýäm başga nesil. Indi biz şu nesli göz öňünde tutmaly. Bu ýerde örän köp üýtgeşik öndürijiler ösüp barýar, mysal üçin olar, haýran galaýmaly, esasanam ýigrimi ýaşa çenli ýaşdaky gyzlar iň köp emeli almazy satyn alyjylar bolup durýar. Indi emeli almazy öndüriji kompaniýa döredi. Häzirlikçe bir emeli almazy öndürmek örän gymmat. Emma önümçiligiň bahasy pese düşýär. Şol sebäpden ýakyn wagtda almaz bazarynda pese gaçyşlygyň boljagy anyk. Sebäbi emeli almazyň ýüze çykandygyna düşünmeli. A bu kibersport bölümi, dogrusy sanlar meni haýran galdyrdy, bu Russiýanyň topary, bu kibersportda oýnaýan topary ýüz million dollara satyn aldylar. Bu oglanlar bolsa IPO çykan ilkinjiler, ýagny IPO çykan ilkinji kibersport topary bolup durýar. Indi internetli önümler bu-da bir möhüm bölüm. Internetli önümler esasy trendleriň biri. Siziň bilen gürrüň etmek islän bölümlerimiň biri menem haýran galdym. Haýran galdyryjy zat, dogrusy, altmyş ýedi million dollara ýeten Wi-Fi signaly bolan göwüs implantlaryny öndürijiler. Indiki bölüm sagdyn iýmit. Dogrusy ekologiýa we sagdyn iýmit bile. Bular hasam ynanyp bolmajak. Men birnäçe aýlap muny ünsli öwrendim. Tanyşmak isledim olar bilen. Şeýle ynanyp bolmajak. Bu Beyond Meat. Kim eşitdi bular barada? Az adamdyr. Bu bilýäňizmi? Adamlar itiň ýerini tutujy oýlap tapypdyrlar. Olar şu önüm bilen IPO çykypdyrlar. Ýani etiň ýerini tutujy düzümi tapypdyrlar. Dogrusy men seretdim ol ýerde şeýle deňeşdiriji bar. Eti we Beyond Meat-i deňeşdirýär. Etde ol ýerde bir düzüm ýazylgy, beef. Beyond Meat-de bolsa ine on dört sany Mendeleýewiň tablisasyndan element bar. Ýöne bu anyk taýýarlanyşy boýunça düzülen, olar emeli eti köp wagtlap düzüpdirler. Olar birža çykypdyr, şu wagtam olar on dört milliard dollar baha alypdyrlar. Örän azajyk pul goýum bilen, ýagny bir ýüz ýigrimi million dollar töweregi goýum. Bir ýüz ýigrimi million dollar goýum, a baha bolsa on dört milliard dollar. Bu baha nirden gelip çykýar bilýäňmi? Ýagny näme üçin bu trend? Sebäbi dünýäde milliardlarça adamlar basym ähli kişiniň et iýmegini bes etjegine ynanýarlar. Bu trend sebäbi adamlaryň ynanjyna esaslanýar. Hemmeler et iýmegini goýar, hemmeler wegetarianlara öwrüler, et iýmegini goýarlar. Köp adamlaryň geljek hakyndaky ynanjy şeýle. Adam sany boýunça az bolsa-da, wegetarianlar üç sany wepaly telekeçilik özeniň biri. Bu degişme däl, bu hakykatdan-da şeýle. Bu wajyp bilinmeli zat. Olar iň wepaly özeniň biri. Beyond Meat hem şuňa esaslanýar. Bu hem şeýle wepaly wegetarianlara esaslanýar we şonuň esasynda hem şeýle ynanyp bolmajak baha gelip çykýar. Men dogrusyz dadyp gördüm, tagamly eken. Hakykatdanam etiň tagamy. Haçanda sen etiň tagamyndaky önümi iýip, hiç kimiň heläk bolmadygyny göreňde birhili keýpiň gowulanýar. Hakykatdanam nahar başynda gowulanýar. Edil bir ýagşy iş eden ýaly. Hakyky bolmadyk eti iýdiň we ýagşy iş bolup geçdi. Indiki trend zerur, hyponomika. Şeýle trend bar, hyponomika degişli anyk bölümleriň biri-de TikTok. Bu barada, takmynan, hemmeler gürrüň edýär, şu wagt öz ösüşi boýunça Instagramdan hem öňe geçdi we ol şeýle akmak wideolary ýygnaýar. Ynanyp bolmajak derejede seredilenleriňem sany. Şeýle akmak wideolarda millionlarça seredilmeler sany. Täsin bölüm bu telewizor. Bu anti bölüm. Haçanda meýilnama düzeňizde şuny göz öňünde hökman tutmaly. Bu örän gyzykly. Bu köpçüligiň pikiri hem-de trafik hakynda. Trafik bilseňiz ýyl geçdigiçe sowatsyzlaşýar. Bu hakykat. We ony trafigiň mazmunyna görä bilip bolýar. Trafik sowatsyzlaşýar. Muny göz öňünde tutmaly. Telewizor has-da. Ine bu ýerde Malahow, dogrusy Malahowyň özi sowatly adam, örän aň-düşünjesi ösen, akylly adam. Ýöne gürrüň ol barada däl-de trend barada. Belli bir wagtda telewizor köpçüligiň pikirini ulanyp başlady. Köpçüligiň pikiri ýönekeý. Mysal üçin ine Gardonyň NTW-den gije Nobel baýragynyň laureatlary bilen gepleşigi, ýadyňyza düşýän bolsa şeýle gepleşik bardy, birnäçe ýaşulular bardy, Onsoň, ine bu ýerde-de täze bir ölümli zorluklar, ýakymsyzlyklar suratlandyrylýan bir zyňyndy bar. Onsoň, ikisi deňeşdirmä goýulýar. Onsoň köpçüligiň pikiri ýygnalýar. Size haýsysy gyzykly? Şumy ýa-da bu? Görüň, siz köpçülik zyňyndyny gyzykly diýip saýlaýar. Soňra ony uly köpçülik bilen deňeşdirýärler we o-da şeýle. Şeýlelikde, olar Gardonyň gepleşigini ýapýarlar-da, zyňyndy bilen çalyşýarlar. Belli bir wagtdan soň olar ýene ýaňky zyňyndyny has ondan-da beter bir zyňyndy bilen deňeşdirýärler we halk köpçüligi ýene has-da akylsyz zyňynda seredýärler. Hemişe şol köpçülik has beter peýdasyz zada ses berýärler. Hemişe-de şeýle peýdasyz zyňylylar has köp seredilýär we köp sesi alýar. Şeýlelik bilen, on ýylyň dowamynda näme bolup geçdi? On ýylyň dowamynda telewizordan takmynan ähli sowatlylyga degişli zatlar gysylyp çykaryldy. Ol basyş astynda çykdy, sebäbi ses şeýle. Bu dogrusyz telewizor erbet däl, öndürijiler erbet däl. Aslynda biz şol zyňynda ses berdik. Halk şoňa ses berdi. Telewizor bolsa şoňa halkyň gyzyklanmasyna görä mazmun hödürleýär. Şeýdip, halka görä düzüp telewizor özünden sowatlylyga degişli zatlary gysyp çykaryp, aň düşünjeli, tölege ukyply tomaşaçylar köpçüligini ýitirdi. Indi şol tölege ukyply tomaşaçylar Ýutuba gitdiler. Olar goý az bolsa-da pulla göwrümi giň. Onsoň şu antibölüm hyponomikanyň nädogry ulanylyşy. Ine onuň dogry ulanylyşy şeýle. Hemmämiz Ilon Mask we onuň ok geçmez ulagy hakynda bilýäs. Şu hakda maglumat çykarypdym. Diňe siziň üns bermegiňizi isleýän, men Ilon Maskyň şeýle ok geçmez aýnanyň iki sanysyny ýörite döwenini bilýän. Ol olary ýörite döwdi, muny bilmek örän möhüm. Haçan-da ol aýnalary döwende jemgyýetçilik torlarynda Maskyň masgara bolany hakynda köp habarlar ýüze çykdy. Ony tankytlaýan köp sanly adamlar, näme üçindir köp rus telekeçileri hem ony tankytlaýarlar. Olaryň hemmesi göriplik bilen çykdylar. Aha, ahyrsoňy ine masgara boldy. Onsoň Mask şol göripligiň ýagşylyga görä hasam maksada ruhlandyrýanyna düşünip, ýörite şol aýnalary döwdi. Şeýlelik bilen ýokary derejeli media çykyşyny görkezýär. Bu media çykyşy hem oňa gorag bolup hyzmat edýär, menden soraýarlar, Maska media çykyşyny görkezmek nämä gerek? Sebäbi Kaliforniýada şeýle çykyşlary häli şindi görýärler. Hemmeler, uly kompaniýalar, kiçi kompaniýalar hemişe bir zady görkezip çykyş edýär. Sebäbi medianyň ünsüni özüňe çekmek üçin göreşmeli. Ýörite aýnalary döwýär, o hakda iki hepdeläp gürrüň edýärler. Şol iki hepdäň içinde ol esasy zady gazanýar. Ol iki ýüz müň sany şeýle ulagy ýüz dollardan öňünden sargyt görnüşinde satýar. Esasy zat bu däl. Bolýa, ýüz dollardan iki ýüz müň sany satdy. Hany bu ýerde pul diýersiňiz. Azajyk pul. Ýigrimi million dollar bar boljak pul eken. Uly pulam-a ýok. Haçan-da ol ýüz dollardan iki ýüz müň sany ulagy satanda ol uly maýadarlaryň ýanyna gelýä, önümçilik üçin oňa pul gerek bolup gelýä. Ine mende iki ýüz müň sany tranzaksiýa ýüz dollardan. Umumylykda iki ýüz müňi elli müňe, ýagny ulagyň bahasyna köpeltmek. Bu ine geljek girdeji. Ine bu biznesiň sanly hasaplanyşy. Şoňa görä ol maýadar fondunda bu ulaglaryň önümçiligine bir-iki milliard dollar galdyrýar. Bu örän güýçli ugur. Heniz öndürilmedik zat üçin nädip başgalaryň puluny peýdalanyp bolýar? Heniz öndürilmedik zat alynýar, ummasyz köp sanly azajyk puluň geçirilmegi bilen öňünden sargyt alnyp satylýar we Maýadarlyk puly ýokarlanýar. Ine bu hyponomikany nädip gowy ulanyp bolýanlygy hakynda. Ilon Mask üçin ine el çarpmalar berekella. Möhüm trend feminizm. Aňrybaş trend. Örän aňrybaş işjeň trend. Munda birnäçe milliard dollar artar, anyk. Bu bolsa feminizmiň antibölümi. Bu barada dogrusy maňa gürrüň etmek örän kyn. Köpler, esasanam zenanlar bilýändir belki, adamlar, erkek adamlar azrak bilýändir. Edward Razek, bu Victoria's Secret-i döreden adam. Hemme seredýänleriň arzuwy bolan perial zenanlaryň gepleşigi. Köp döwletlerde geçirilýär we Razek Markeding boýunça direktor bu brendi täze derejä çykardy. Oňa haýsydyr bir interwýusynda ýekeje sözlem aýtmak ýetik boldy. Ol aýtdy, Elbetde, Victoria's Secretde siz semizleri we transgenderleri hiç haçan görmersiňiz. O-da betbagtçylyk boldy. Ýekeje seresapsyzlyk bilen aýdylan sözlem Victoria's Secretde semiller hiç haçan bolmaz diýlen sözlem netijede ony işinden mahrum etdi. Victoria's Secretiň maýa goýumyny birnäçe punkt aşak düşürdi we iň soňunda geçen ýyl onuň ýapylýanyny yglan etdiler. Düşünýäňizmi, ýekeje seresaplylyk bilen aýdylan sözlem. Sebäbi Russiýada ol o diýen duýulmady, Ýöne Ýewropa, Amerika bazarlarynda Günbatar döwletlerinde bu elbetde galmagal turuzdy. Adamlar, Hä, sen semilleri halamaýaňmy? diýip, ýaz ugradylar. Sen olary halamaýaň, şeýlemi? Hany aýrylanda we boldy, ýapyldy. Ýa-da ine ýene biri, geçen hepdede ýüze çykdy. Oglanlar Platonyň mahabatyny goýberdiler. Örän gowy mahabat, maňa ýarady, emma ol Platony düşürdi. Ol Platony dokuz göterim aşak düşürdi we olar bir mahabat zerarly bir ýarym milliard dollar ýitirdiler. Örän gülkünç ýagdaý. Gülkünç. Dogrusy men olara gynanýan. Ýöne mahabat açyk feministik häsiýete eýe. Sebäbi erkek adam zenana ertir bu günküden has-da gowy turarsyň diýip ylgaw ýodasyny sowgat edip bilmeýär eken. Hawa. Bu şeýle hakykatdanam. Sebäbi şeýle ýagdaýda ol zenana onuň o diýen gözel däldigini syzdyrýan ýaly görünýär. We zenan aslynda erkek adam üçin asla ylgamaly däl. Ýagny bu mahabatda dessine köp sanly garşylyklar ýüze çykdy. Oglanlara bolsa şeýle bir tankytlamalar ýagdy, Mahabatda surata düşen ýaş ýigit uzyn bir ötünç hatyny ýazmaly we hiç bir ýagdaýda meni mahabatdaky ýaly görmäň diýip haýyş etmeli boldy. Men öz zenanym has gowy görner ýaly ylgaw ýodasyny sowgat etmeýän. Ine, bu haçan-da adamlaryň feminizm hakynda esasy trendi göz öňünde tutmadyk ýagdaýy. Reebok mahabat kampaniýasynda hem hemmelere belli şeýleräk bir ýagdaý bolan, a bu bolsa edil geçen hepdede bolan ýagdaý. Indiki möhüm trend, bu eýýäm bar bolan zadyň ýönekeýleşdirilmesi. Eýýäm bar zat. Wideo aragatnaşygyň bazary. Hemmelere belli Skype. Skype basym dolulygyna çöker. Ol ine Skype monopoldy we ol dolulygyna çöker. Göz öňüne getiriň, bu bizem bolup bilerdik. Emma bu biz däl. Bu Erik. Cisco kompaniýasynyň wideoaragatnaşyk bölüminde direktor bolup işlän. Erik Cisco kompaniýasynda işlände wideoaragatnaşygyň erbet işleýänine adamlara ondan peýdalanmagyň ykjam däldigine göz ýetirýär. Şeýlelikde, ol gowy işgär hökmünde öz başlygynyň ýanyna gelýär we aýdýar, Ýoldaşlar, maňa pul beriň, men Cisco-nyň ähli zadyny täzeden gurnaýyn we wideoaragatnaşyk boýunça täze hyzmat açaýyn. Ol aýdýar men kemçilikleri düzedeýin we wideoaragatnaşygyň täze hyzmatyny döredeýin diýýär. Başlygy oňa Ýok, bize täze hyzmat gerek däl, Cisco birkemsiz işläp dur, biz bazaryň öňdebaryjysy we bizde iň gowy programma üpjünçiligi bar. Şeý diýýär. Ol şeýdip başlygyň ýanyna bir ýyl gatnaýar. Haýyş edýän, pul beriň, men hyzmat açaýyn. Bir ýyllap teklibini almaýarlar, netijede ol Cisco kompaniýasyndan işden çykýar, maýadar puluny galdyryp, Zoom kompaniýasyny döredýär. Bu kompaniýa birnäçe ýylyň dowamynda on alty milliard dollara barabar bolýar. Zoom Skype-y çökerer. Düşünýäňizmi? Muny bir adam etdi. Eýýäm bar bolan bir zady ýönekeýleşdirmegi bilen, ol on alty milliard dollar bahaly önüm döretdi. Onuň baý ene-atasy ýokdy, ol ýöne bir korporatiw menejer bolup işleýärdi. Hawa, aýlygy bowdy, ýöne Cisco-da onuň paýy ýokdy. Ol bir diňe uly korporatiw menejer bolup işleýärdi. We ol bir zady ýönekeýleşdirdi. Birnäçe ýylda on alty milliardlyk önümi döretdi. Bu örän täsin we ruhlandyryjy dogrusy. Ýene bir ýagdaý ýadyma düşýä, kompaniýa Air Asia-nyň eýesi Toni Fernandes. Men ony iki müň on dördünji ýylda diňledim. Ol Low-Coaster döretdi. Ony otuz dört ýaşyndaka haçanda Virgin kompaniýasyndan işden çykaranlarynda Low-Coaster-yny döredip başlady. Virgin Music-den ony işden çykarýarlar, ol näme etjegini bilmän, otuz dört ýaşynda näme bilen meşgullanjagyny bilmän gezýä we on ýyl geçenden soň ol özüniň arzan uçuşly awiakompaniýasyny döredýä. Möhüm trend rahat ýekelik. Iň belli ösüş onda iki-üç hepde mundan öň bolup geçdi. Bu kompaniýa Badu, eýesi rus telekeçisi Andreý Andreýew, ikinji familiýasy Anjelýanw. Häzir ol Londonda ýaşaýar, Angliýada, we ol Baduny döretdi. Birnäçe hepde mundan öňem ony satdy. Bu söwdadanam hut özi iki milliard ýedi ýüz million dollar gazandy. Satuwda, hut pul görnüşinde, aksiýa däl-de, pul görnüşinde. Bu rahat ýekelik wajyp trend. Başga ýene-de birnäçe şeýle öndürijiler köpçüligi özüne çeker we bu ýeke adamlaryň rahatlyk trafigi gitdigiçe giňeljek. köpçüligi özüne çekjek. Indiki wajyp ugur edutainment. Bu bilim bilen dynç alşyň garyşygy. Adamyň ünsüni özüňde saklamak şu wagt örän kyn, mümkin däl diýen ýaly. Ine görseňiz, spikerleriň arasynda ýörite dynç alşa jogap beriji adam çykýar. Köp adamlar şeýle bölejik ýerlerini alýarlar-da, diňe şoňa üns berýärler we aýdýarlar, Serediň, biznes-forumda adamlar nämeler bar? diýip. Ýöne bu bary bäş göterim töweregi, a togsan bäş göterim bolsa peýdaly. Emma oňa üns bermeýärler. Näme üçin dynç alyş möhüm? Sebäbi biz şu wagt ýürege düşgünç zatlaryň iň köp sanly dünýäsinde ýaşaýarys. Bizini oturkak bize WhatsApp-da, Instagram-da we beýleki internet saýtlarynda habarlar gelýär. Edil şu wagt leksiýa wagtynda öçüp durandyr pikiriňizi jemlemek üçin. Ýöne hut bilim pudagynda bu trendde Bilim berşe köp dynç alşy garaýan öndürijiler geljekde ýeňiş gazanarlar. Netijede Edutainment gelip çykýar. Bu ýerde täsin öndürijileriň biri edilmegiň özümem goşuldym Masterclass nokat com örän üýtgeşik oglanlar örän gowy masterclass wideo şekilleri edýärler edil özümem birnäçesine seretdim örän gowy. Rahat giňişlik, co-livingler, co-livingler adamlar bile ýaşaýarlar. Men ýörite siz üçin iň täsin koliwingleriň sanawyny düzdüm. Hatda birnäçe Moskwadakylar hem aldym, ine olar aşakda ýerleşdirilen. Bu ýerde adamlar umumy gymmatlyklaryň ulgamy bilen, esasanam, telekeçilik maksatly bir toplum bolup bile ýaşaýarlar. Meň özüm koliwingde bolup gördüm, örän täsin, bu telekeçilik umumy ýaşaýyş jaýy ýaly. Gowy gurnalan jaý, olar pikirlerini paýlaşýarlar, biri-birine kömek edýärler, ruhlandyrýarlar. Bu koliwingleriň trendi we sany her ýylda iki esse artýar. Iki esse! Indi koliwinglerden başga-da akselerator görnüşinde trend bar. Özümem bazarda gözlegleri edip gördüm. Ine, siziň üçin Amerikadaky, Ýewropadaky we Russiýadaky iň gyzykly akseleratorlary düzdüm. Eger siz akselerasiýanyň öwrediş, maýa puluny artdyrmak, işçi giňişligi, maýadarlary bolan aragatnaşyk ýaly bir guralyny ulanmak isleseňiz, onda ine Amerikada plug and play köp rus telekeçileri ol ýerde, sebäbi esaslandyryjylar eýranlylar. Bular eýran halylaryny satýanlar. Olarda haly dükany bardy, eýranly Said ady haly dükany bardy. Onsoň onuň ýanyna dükana iki sany oglan gelýär we PayPal atly töleg ulgamyny edýändiklerini aýdýarlar. Ol iki sany oglanyň ady Peter Thiel we Ilon Maskdy. Olar, Biz seň dükanyňda öz töleg ulgamymyzy ösdürmek üçin ýer kireýine almak isleýäris. Uly däl, kiçijik bäş adamlyk otag. Ol aýdýar, Geliň, kireý tölegi gerek däl, men diňe PayPal-yň bir bölegine eýe bolaýyn. Kireý tölegine derek. Şeýdip, ol PayPal-yň şägirtli eýesi bolýar. Gudrat şeýlemi? Iň gyzykly zat, Men olaryň telekeçilik maksatnamaly ýygnagynda boldum. Hepdede bir gezek geçirilýär. Şol ýygnaklar eýran halylarynyň üstünde bolýar. Hakykatdanam ynanyr ýaly däl, gaty üýtgeşik. Muny göremde haýran galdym. Şeýle haýran galdyryjy. Eýran halylarynyň üstünde amerikan telekeçileri dur we bäş ýüz, alty ýüz adam otyr, maýa goýýarlar. Her maýadar bäş ýüz müň dollar her ýyl töleýär. O-da şol maksatnamanyň elýeterligi üçin. Bäş ýüz müň dollar, her ýylda. Olarda, ýagny bäş ýüz kompaniýada şeýle kada bar, ýylda bäş ýüz müň dollar tölemeli. Puluň göwrümine serediň. Olaram puly akselerasiýa geçýän telekeçilerden alýarlar. Köp rus telekeçileri ine bäş ýüz sany maksatnamada. Wide Combinator, üns beriň, şu günki günde iň köp milliard dollarlyk önümleri goýberen akselerator bolup durýar. Ýewropada, ine, Station F. Aýlanmaga ýer sorasam maňa näme üçindir hemmeler Eýfel diňine aýlanmagy maslahat berýär. Emma ähli telekeçiler Parižde hökman Station F-e baryp görmeli. Bu Ýewropada iň gowy akselerator. Her ýyl biziň maýadarlarymyz ol ýere gidýärler, hökman baryň, hiç zat goýbermek islemeseňizem diňe baryp görüň. Russiýada ene erkin kiçijik bölegi azajyk töleg esasynda maýa goýýarlar we özlerinde bir akselerator bar. Eger sizde ýokary tehnologiýalar maksatnama bar bolsa, Skolkowa üns beriň. Skolkowa Tehnoparkda Ýewropada iň uly wakalaryň biri bolup geçýär, Startup Village, hökman baryň, görüň nähili bolup geçýär. Piteri men ilkinji gezek Startup Village-de gördüm, ýedi ýyl töweregi mundan öň. Eger siz öz maksatnamaňyzy ösdürmek isleseňiz, bu ulgamyň iň esasy agzalarynyň biri Beýn Horowitsiň şeýleräk aýdan sözüni ýadyňyzda saklaň, Olaryň Horowitz we Anderson atly kompaniýasy bar, soň seredip görüň. Ol aýdýar, Haçanda men startapyň baş direktory bolan mahalym, edil bäbek ýaly uklaýardym diýýär. Soňam biraz wagt geçenden soň şeýleräk sözleri üstüne goşýar. Edil bäbek ýaly uklaýardym, sebäbi her gezek iki sagat wagt geçenden soň oýanýardym we aglaýardym diýip üstüne goşýar. Sözümiň soňunda nähili soraglaryňyz bar bolsa, Maňa şu adresler boýunça soraglaryňyz bilen ýüz tutup bilersiňiz, şeýle-de taýýarlan maglumatlarym siziň geljekki meýilnamalaryňyzda, biznesiňizde peýdasy deger diýip umyt edýän.